Zi geɖe ne míeƒo nu ku ɖe nu yawo tɔgbi ŋua, ame geɖewo susuna be míawo boŋue bu. Vɔ biabia nye be, Ɖe wòfia be míenya ame yiwo xe wɔna nu kɔkɔe dona me dɔ taa mímagasrɔ̃ nu oa? Ne wòzu be menya ame ɖe yi xe me menana amewo kona nu alo nu kɔkɔe dona me la ye menyaa ame yae fia be mímasrɔ̃ nu o ɖe, edze be míkɔ ga ame ɖe da ɖa ne míasrɔ̃ nu. Ke nɔvi lɔlɔ̃tɔwo le Kristo me, mina míabe te ne mílé ŋku ɖe nya yi xe magblɔ fifi la ɖa. Ne wòzu be míle aƒeme ya mía tɔwo kple mía nɔwo li ne nane hiã mía, mía nɔ ŋu mítena ɖo biana nu mía tɔ alo mía nɔ. Ne wòzu be míyi gbɔme ya nane kpeke mí le gbɔme alo ame ɖe be yeaƒo mí la, meka ŋu mítena ɖo? Etɔwo ŋu ya woate ɖa agblɔ nɛ be, Asã ma si ke ƒoɣi le, si xe etɔ kple nɔ womelɔ̃ nu le wo gbɔ o ta, nu sia nu heva kpeke wò le gbɔme xe eva gblɔ na wo la, Lɔlɔ̃ yi ke le wo me na wò ta wotsona ka wɔna aʋa ɖe wo ŋu. Nenema ke ne wòzu be nane hiã woa, mítena ɖe mía tɔ ŋu, mítena ɖe mía nɔ ŋu. Ke ne wòzu be mɔnukpɔkpɔ lia, mía tɔwo wɔna nu mawo tɔgbe na mí. Nenema ke ne wòzu be mía dzilawo trɔ megbe le mía gbɔ, ke mía dzilawo nye ameyinugbewo, ke ame aɖewo agblɔ vevie labe wozu míaƒe ancestors woe, medze be mígbe nu le wo gbɔ o. Elabe si xe me míatɔ le agbe, si xe míanɔ le agbe, si xe mía mama le agbe, si xe mía tɔgbe le agbe, ne míhiã nane o ɖe míetena ɖe eŋu koa, nenema ke ne wòzu be wotrɔ megbe ya agbemenu le mía kpekea, ne míkɔ, ne míyɔ woƒe ŋkɔ hegblɔ nya na woa, wosene na mí. Eya ta eha aɖe gblɔ be, Nuka dzeƒe ya mefa? Nenye be yɔmeyiwoe ɖo la, dzeƒe ya mefa. Awo ne me ne mieɖo yɔmetɔawo gbɔ nyemenya mi mele ha nyuiɖɔ eye wona teƒe nyuie mu la mabɔ yɔme maniawo something something something eye manɔ teƒe ma magbɔ dzi ɖi magbɔ dzi ɖi mabɔ nye ƒe fukpekpeawo ne mekawo ƒe nyawo gblɔ le nose be eɖo yɔmetɔ gbɔ ɖe mekawo gbɔ yina Míaƒe amɛnugbeɔ yɔwo xo jo le mía gbɔ a yɔwo gbɔ kiɛ mí yi na. Ta nɔ zɔɛ mí le agba gbe fifla, ya mí wɔ mía ɖokui be ɖo ma nyi subɔsubɔ alo nusɔsrɔn bubu yi xe co a bubu ƒe anyigba dzi va le gbɔgblɔ na mí be, Amɛ yɔwo xo nye mía tɔwo, amɛ yɔwo xe nye mía tɔgbewo. Nɔ ŋku jo le mía gbɔ o zu nuvɔɖi xe mí le vɔvɔn na woa? Mí le vodada blibo wɔ. Ale yi xe o nya nye be n'oz be o le agbe xe mí hiã nana ɖe mí tena ɖo ŋu biana wo koa nenema kee n'oz be edi be ya wɔ nane o trɔ megbe e n'o nya yi aƒe me he nya kɔ tsi alo nya yɔ woƒe ŋkɔ nya gblɔ nya na wo koa nenema ke wo sena ye. Eya ta e nye nublanui n'oz be ame sia ame trɔ kɔ le eƒe tɔgbi tɔgbiwo alo mama mamawo gbɔ. Enya yi pete gblɔm mele kpoe ɖe koe nye be Eagle Aura Spiritual Center enɔ anyi ɖe zi me ye wòkpɔ be ao game su be míade bubu mía tɔgbuiwo ŋu, bubu yi ke ɣemaɣi me ke wole agbe si yi ke mítena ɖe wo ŋu biana nuwo si yi ke mídena bubu mía tɔ kple mía nɔ ŋu. Mía tɔgbe yiwo ke wole agbe va yi kpɔa si yi ke togbɔ be womeka le o kura gɔ̃ hã la, edze be míde bubu wo ŋu. Le September ƒe ŋkeke blaeve vɔ adrelia gbea, Ekɔ wɔna ɖe de tome ƒe wòna ŋkɔe be Ancestral Adoration. Ancestral Adoration kea, ele wɔgbe le Kumasi, Abuakua. Ne nyaƒo ŋdi gãdre tututu ko edze gɔme. Meka ɖe edzi be nye ŋutɔ hã manɔ fuma kple susu nye be te ne míaƒo ƒu ne míade bubu tɔxɛ mía tɔgbuiwo ŋu. Meyae fia be èle xɔse bubu me o? Ao. Ne èle xɔse bubu me hã la, Me yae fia be ame yiwo ko le míaƒe ƒome me, mía tɔ kple mía nɔ yewo ko nɔ mía gbɔ, wonɔ agbe kpli mí kpɔ, wokua alo wotrɔ megbea, ame yae fia be míaɖe asi le wo ŋu alo ame yae fia be míagbe nu le wo ŋu. Ame aɖewo ƒe ŋkɔ yiwo ke mísena le xɔse bubu me alo nusɔsrɔ̃ bubu me la, togbɔ be ame mɔ be te woku va se ɖe egbe kura la, xɔse ma me tɔ kae yɔna woƒe ŋkɔwo? Mia ŋutɔ mienya nya ke gblɔm mele. Eyata Eagle Aura Spiritual Center le mía pete míakpe le September ƒe ŋkeke blave vɔ adrelia gbe tso ŋdi ga adre koe dze gɔme vevie be te ne mí ƒoƒu ne mí kɔ bubu tɔxɛ kɔ na mía tɔgbewo kɔ na mía mamawo nane yewo ke mí di be mí gblɔ na woa nenema ke wo nya le fima kɔa woa see na mí ne mawo lɔ nye ŋutɔ folu mɔ ma nɔ fima tvi yi ke teƒe lea enye kumasi abua kɔa nsɛmɛ ɖaɖe ma ga kpɔ mi in the next video azu mí wo le class me ma va